Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly türkleriň ady belli tanymal triliche tatlysyny ýagny triliche tortyny bişireliň. Triliche tortyny türkler köplenç Oraz aýyna, Remezan aýyna ýasanýarlar. Sebäbi içi bol suwulja, süýtlülje, akyp duran suwly siroply hemem üstem karamel sously bir ýeňiljek gaty tagamly tortlaryň biri bolýar. Eger sizem şolar ýaly suwulja, siroplyja biskwit çöregini halaýan bolsaňyz, karamel sousyny halaýan bolsaňyz, onda siziňem göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Sebäbi men ýörite zakaz esasynda, buýurma esasynda tortlary zakaz alan wagtym sirobyny has köpüräk guý, adatkydan köpüräk guý, şol suwy akyp dursun diýip, ýörite aýratyn zakaz berýän müşderilemem bardy. Eger şolar ýaly sizem suwulja biskwit çöregini halaýan bolsaňyz, onda Siziňem göwnüňizden turar diýip umyt edýän. Kraliçe tortunyň ýene-de bir aýratynlyklarynyň biri şo üstüniň karamel sousy. Ýumşajyk biskiwitiň üstünden bir suwulja biskiwitiň üstünden krem şanti oň üstündenem akyp duran ýumşajyk karamel sousy gelýär welin bir iýeňde bir agzyňda eräp barýan gaty gowy gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Bir gezek iýseňiz ýene-de ikilenji gezegem ýasanarsyňyz diýip pikir edýän. Şolar ýaly agzyňda tagamy galýan gowy tortlaryň biri bolýar. Geliň onda biz bu gün şol ýalpyllap duran karamel sously triliçe tortumyzy ýasap başlalyň. Bize ilki bilen çöregini bişirmek üçin bäş sany ýumurtga, bir stakan şeker, bir stakan un,

Ine, görüň, şular ýalak bolup, gowy goýalyp, şular ýaly çyzyk yz galýan dereje bolandan soň, indi mikserde bulamamyzy bes edýäs we üstüne un, kabartma tozy hemem wanilinem eläpjik goşýas. Soňra buny mikser bilen bulamak gerek däl, şeýdip bir emaý bilenjik, silikon lopatkajyk ýa-da agaç çemçejik bilen garyşdyrýas gowja edip. Taýýar hamyrymyzam şular ýaly meni aýna gabym bardy, beýleligi otuz santimetr, beýleligem ýigrimi üç santimetr galybyň aşagyny ilki ýaglaýas, soňam bolja un sepip, şoňa guýýas da bir ýüz ýetmiş, ýüz segsen gradus duhowkada otuz bäş, kyrk bäş minut bişirýäs, şol çöpjagaz dürtüp barlap görüň, eger çöpjagaz gurja çyksa, bişdigi şolar ýaly sarja bolýança bişirýäs. Indi meň biskvit çöregim bişdi. Şular ýaly sarja bolandan soň indi muny sowamaga goýýas. Gelinini bolsa karamelini ýasalyň. Ýöne karamelini ýasamaka gaýtjak zatlarymyň biri şol karamelini ýara bir gün öňünden edip goýuň ýa-da işe başlamakaňyz etmeseňiz ol karamel şekerden ýasalan soň gowy sowamaly buz ýalak bolmaly şoň üçin şony öňürtiräk etseňiz özüňiz üçin hasam bähbitli haýyrly bolar. Karamel üçin bize ýüz gram şeker, ýigrimi bäş gram mesge, iki ýüz elli gramam sliwka gerek. Şekerimizi arassaja gury, ýag däl, öl däl pitijigimize guýýas tanym. Pissejik otda goýup eredýäs şol. Ýakamzok, ýöne eredýäs şol. Hemme şeker eremeli. Biraz gyralar eräp başlar welin, ondan silikonwyý lopatkajyk bilen garyşdyrsaňyzam bolýar. Bolmasa-da pitijigiň özüni şeýdip gyşardy birazjyk. Eremediklerem garyşyp erär ýalak edip bulaşdyrýas. Ine şekerimiz şular ýalak ýantarny swet diýilýär bir karameliň reňki bolandan otdan düşürýäs has köp etseňizem ýanar şul gaty seresap boluň ýantara ajy tagamy geler ýogsada hemme şeker eremesede tokga tutar şoň üçin şular ýalak ylaýjak bolandan soň otdan düşürýäs we göni mesgämizi goşýas. Miskämiz gowja eränden soňam üstünenem sliwkamyzy goşýas şol sliwkamyzam miskämizem öý temperaturasyna duran bolmaly sliwkada sowuk bolmaly däldir eger mümkinçiligiňiz bolsa biraz gyzdyrsaňyz hasam gowy ýogsada öňräjiginen holodilnikden çykaryp goýanyňyzy goşaýmaly.

Ine biziň karamelimiz taýýar boldy. Görüň şular ýaly gowja ýylmanajyk owadan ýalpyldap duran karamel boldy. Ýöne birbada göreňizde şu wagt suwukýalak görner ýöne gorkmaň häzir sowandan soň öz özi goýular. Bize Kriliçe üçinem has goýy lopbuk karamelem gerek däl ýumşajyk karamel bolsa hasam gowy bolýar owadan görünýär hemem iýeňde süýji bolýar. Şoň üçin indi bu taýýar karamelimizi başga bir gapjagaşa Guýup goýýat-da, sowamagy üçin bir gyra aýryp goýýat. Geligini bolsa sirobyny taýýarlalyň. Sirop üçinem bize üç ýüz stakan süýt, iki ýüz elli gram sliwka, wanilin, ýarty stakanam şeker gerek. Ilki bilen gabymyza sliwkamyzy alýas, üstünenem wanilini hem şekerem goşýas-da bir garyşdyrýas. Soňundanam süýdümizem az-azdan goşup şol gowja içi dygyrtyzja bolar ýaly gowja edip bulap garýas bulamyzy. Biskvit çöregimizem gowy buz ýaly sowandan soň şeýdip wilka bilen dürtüşdirýäs-de, üstünden ýaňky taýýarlan sirobymyzy goşýas. Sirobymyzam görüň şular ýaly suwukja bolmaly, hemem içiniň şeker zady gowy erän bolmaly. Ondan indi şu çöregimiziň üstüne şeýdip hemme ýerine ýeter ýalak, ýaýrar ýalak edip Hemmeje syrobymyzy guýup çykýas üstünden. Syrobymyzyň hemmesini guýanymyzdan soň indi bul gowja çekişýänçä süýdüni özüne çekýänçä bir bir gyra aýryp goýýas. Ondan bul gowy çekenden soň krem şantimizi taýýar edýäs. Krem şantam şol bir paketdäki ýetmiş bäş gram krem şantini bir stakan süýt bilen Mikserde gowja garyp, köpürjiklerdi, soň garyp goýardyp çişirýär. Entägsi ýasaňyzda-da süýdüňiz gowy buz ýaly sowuk bolmady, şonda şular ýaly goýuja, gatyja krem şanti bolar. Şonam nazarda tutsaňyz gowy bolar. Indi taýýar şantymyzam tortumyzyň üstüne guýýas-da, hemmesini goýjap ýylmanaga dip ýazýas. Ýöne şol krem şantini çalmakak, üstüne ýazmakak Tüýdüni goja özüne çeken bolmaly, ýogsam tüýt bilen ikisi garyşar-da bir hil bolar. Hä, ýene-de bir aýtjak zatlarymyň biri şo şantydan azajygyny gabyň düýbüne goýuň, soňundan bize häzir çyzyk çekmek üçin gerek boljak-da, şoň üçin bir azajygyny aýryk goýýas düýbüne. Kremimizem şular ýaly nähili tekijek ýylmanajyk gönc edibildigimizçe şonçada gowy bolýar üstünden karamel guýamyzda bir tarapa akyp gitmez ýaly üstüni gönce düzje hemem ýylmanajyk edip ýylmaýar. Üstündenem şular ýaly sogan goýalan karamelimiz guýýas karamelimizem gowy buz ýaly soganlygyna göz ýetirmelidiris ondan soň hemmesini guýýasda bunam ýene ýylmanajyk edip ýazaýýas ýüzüne. Soňra ýaňky galan şantimizi şular ýaly haltajyga guýýas-da, üstünden çyzyjak çekişdirip çykýas. Eger-de şantiňiz has goýy bolsa, birazajyk süýt goşup, suwaldyp bilersiňiz. Sebäbi has goýy bolsa, owadan çyzyk bolmaz, azajyk ýumşak bolar ýaly, azajyk suwaldybilersiňiz şantiňizi. Çyzyklaryny çekip bolanymyzdan soňam şol meşhur trliçe görnüşini bermek üçinem çöpjagaş bilen-de şeý diýip bir eýläk-beýläk bir gezejik geçäýýäs üstünden. Ine, biziň trliçämiz taýyn boldy. Görüň, nähili owadan boldy. Işdäaçyja, ýüzüniň karamelem Owadan ýalpyllap duran karamel boldy. Hem tagamam gaty süýji, gaty gowy tortlaň biri bolýar. Ýöne trliçany göni şo wagt kesip iýmän bir gije holodilnikde goýsaňyz hasam siroby hasam çöregine siňip özüne bir birine alşyp hasam tagamyna gowy gelýär. Şoň üçin bir gije holodilnikde goýsaňyz gowy bolar. Ine menem bir gije halejinnikde goýdum gowja alyşdy. Geliň indi bolsa bismillah diýip bir keseliň. Bir içini görkezeýin nähili ýumşajyk gowy tort bolanyny görkezeýin. Ine görüň ýumşajyk bir agzyňda eräp barýan bir suwulja gaty tagamly gaty süýji tortlaň bir süýjülikleň biri boldy. Kraliçe tortunyň esasy aýratynlyklarynyň biri bira şol suwulja akyp duran suw bolmaklygy, olam ýöne suw däl-de, sliwkaly, süýtli suw bolansoň birhili tagamy hasam gowy bolýar. Hemem üstüniň karamel sousy, karamelem bile alyşýar welin gaty gowy, gaty süýji, tortlaň süýjülikleň biri bolýa. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz, onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň, hemem agza bolmagam unutmaň. Ýene-de şular ýaly wideolar görmek isleseňiz, ýene nähilek wideolar, nähili tortlaň, kökeleň, bişirilişini, ýasalyşyny görmek, öwrenmek isleseňiz ýa bir başga-da sorajak zatlaryňyz bar bolsa, onda arkaýyn kommentariýada öz soraglaryňyzy, pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Elimden geldigiçe jogap berjek bolaryn. Hem şular ýaly ýalpyldap duran karamelli, ýumşajyk çörekli triliçe tortuny bişirinseňiz, şowly bolsun, noş bolsun!